ndi khou livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha belren news vha tshi khou avhalelwa nga rofhiwa tshikovhele madzhango a ḽifhasi a khou xelelwa nga maḓi o kunaho hu sathu vhuya ha vha hone u bva nga ṅwaha wa gidimbili mbili zwi tshi khou ṱuṱuwedzwa nga tshanduko ya kilima u shumiswa ha maḓi a fhasi lwo kalulaho na gomelelo. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo ganḓiswaho kha General Science Advances. Tshigwada tsha vhorasaintsi tsho rangwaho phanḓa nga Arizona State University tsho vhiga uri fhethu ho omaho hu khou engedzea nga luvhilo lu ṱoḓaho u vha kavhili California ṅwaha muṅwe na muṅwe. Kha bammbiri ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenele ya The Lancet Public Health, vhasedzulusi vha ri u tshimbila maga a zwigidi zwa sumbe nga ḓuvha zwi na mbuyelo kha mutakalo wa mbilu na maluvhi. Vha ri mbuyelo dza mutakalo dzi a fana kha mvelelo dzo vhalaho u fana na u tshimbila maga a zwigidi zwa fumi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Phrofesa Vho Melodies Ding u bva Yunivesithi ya Sydney yo sengulusa data u bva kha ngudo dza fuṱhanu sumbe dzo ganḓiswaho u bva kha ṅwaha wa gidimbili fumi iṋa u swika kha ṅwaha wa gidi mbili fu mbili ṱhanu. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga u lavhelesa ḽi tevhelaho ḽine ḽa vha ḽa uri mapholisa vha Polokwane vho bva fulo ḽa u ṱoḓulusa mulandu wa u ngalangala munna wa miṅwaha ya furaru vhane vha vha Vho Theo Muthapo u bva vhuponi ha Nobody Thakgalang Ga Muthapo hu khou pfi vho guma u vhonala nga ṅwedzi wa Phando ṋaṅwaha vha tshi khou monamona kha tshiṅwe tsha zwiṱaraṱa tsini na hayani Vhabebi vhawe vho vhudza mapholisa uri vho vha vha tshi khou ḓi ita vha tshi amba nga luṱingo u bva zwenezwo mathomoni a ṅwaha nga Phando u vhuyo swika kha ṅwedzi wo faho Fulwi, hune u bva tshi tshetsho a vha thu dovha vha mu vhona fhethu hu tshi katela vho na kha luṱingo. Zwiambaro zwe a guma u vhonala o ambara a zwi ngo ṱalusiwa. mapholisa vha khou ita khuwelelo ya uri ane a mu vhona a vhige tshiṱitshini tsha mapholisa tsha tsini kana ho no founela sedzheni wa mapholisa Vho Mokgadi Molope kha nomboro ya luṱingo ya 082 7289831 kana nomboro ya u vhiga kha yo vhutshinyi Crime Stop Number ya 08600101. A khou guma ngorali mafhungo o fanaho kha Belleran News muthetshelesi vha si hangwe u bvela phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Vha nga ḓi dovha hafhu vha dalela siaṱari ḽashu ḽine ḽa vha ḽa Facebook ḽine ḽa ri Belleran News kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi Vhavhuyelanaho tshifhingani tshi ḓaho.

tshifhinga vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606 mulaudzi transport service no place is too far to reach
wangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belran brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 083